Krise verschäerfen allgemeng Ongläichheeten a betreffen doduerch och Fraen anescht ewéi Männer. D'Corona-Kris huet gewisen, datt déi bezuelten Aarbecht vun de Fraen éischter an dem sougenannte Care-Beräich läit an och oft mat schwéieren Aarbechtskonditiounen oder schlechte Léin verbonnen ass. Am Kampf géint déi sanitär Kris stoungen dann och Beruffer am Fokus, déi traditionell als weiblech gëllen a wou eng Majoritéit vu Frae schaffen. Dat ass natierlech de Gesondheets a Sozialsecteur oder och de Botzsecteur, mä awer och d'Aarbechterinnen aus dem Handel, wou nees eng Kéier oft Fraen an der éischter Linn, also am direkte Kontakt mat der Clientèle stinn. D'Fraen leeschten net nëmmen de Gros vun der bezueltener Betreiungsaarbecht, och doheem schëlleren si méi oft d'Aarbecht am Haushalt. Et si meeschtens Fraen, déi sech ëm d'Kanner këmmeren, ëm déi al Leit, ëm déi Krank. Fir vill Fraen bedeit d'Teleaarbecht doduerch och eng duebel Belaaschtung, wou d'Grenzen tëscht der Zäit fir Privatliewen a Beruffsliewen verschwammen an zousätzleche Stress entsteet. Home Office, Home Schooling an Haushalt bréngen och vill Fraen zréck a mir klassesche Familljemodell vu fréier, wou d'Opdeelung vun der Aarbecht nach méi ongläich ass. Besonnesch hefteg war an ass déi Kris awer och fir déi Elengerzéiend. Lounaboussen duerch de Chômage partiel, déi genannten Duebelbelaaschtung oder awer och den Drock, well een aus familiäre Grënn net kann op der Aarbecht untrieden, kommen zu den übleche Problemer vun deene Familljen derbäi. Bei de Monoparentoe stellen d'Fraen 82 Prozent duer. Ganz allgemeng gëtt d'Care-Aarbecht als gratis an onendlech erneierbar Ressource ugesinn. Dobäi stellt si awer e wiesentleche Pilier vun eiser Gesellschaft duer, ouni deen eis Gesellschaft net funktionéiere kann an duerch deen och eng Regierung zousätzlech Käschte spuert an der Altersfleeg oder an der Kannerbetreiung. D'Wichtegkeet vun der Care-Aarbecht fir eis Gesellschaft ass an dëser Kris sichtbar ginn a se dierf no der Kris net vergiess ginn. Fir eng méi equilibréiert a gerecht Verdeelung vun der bezueltener an der onbezueltener Betreiungsaarbecht, fir eng Verbesserung vun de Lounkonditiounen a vun den Aarbechtskonditioune vun de Fraen, fuerdert d'Fraenofdeelung OGBL Equality, eng kloer Verstäerkung vun der Gläichheetspolitik. D'Kris dierf net derzou bäidroen, fir bestoend Inegalitéiten ze verschäerfen, am Géigendeel, si muss als Ureiz déngen, fir datt d'Ëmsetzung vun de Moossname fir méi Gläichheet elo beschleunegt ginn. Mir fuerderen als OGBL Equality de Mega op, eng Ëmfro duerchzeféiere fir den Impakt vun der Covid 19 Kris op d'Haushälter an d'Fraen an der Aarbechtswelt ze moossen. Wéi hunn d'Koppelen den Homeschooling organiséiert kritt a wien hutt d'Verantwortung fir dës Aarbecht iwwerholl? Wéi kruten elengerzéiend Famillje sech organiséiert A wat waren d'Hindernisser? An ewéi war den Teletravail organiséiert? Mir froen de Ministère vun der Sécurité sociale fir Zuele betreffend dem Congé extraordinaire aus familiäre Grënn genderspezifesch opzestellen an ze publizéieren. Tatsächlech ass et wichteg, den Impakt op d'Carrière an der Aarbechtsrelatioun vun de betraffene Persounen z'analyséieren. Mir fuerderen och, datt d'Donnéeën iwwer Entloossungen an zu Enn kommenden CDDe während an no der Kris erhuewen a publizéiert ginn, an dëst pro Secteur a pro Genre. Allgemeng hu mir zu Lëtzebuerg ee flagrante Mangel u statisteschen Donnéeën iwwert d'Ongläichheete bei de Geschlechter. Mir ruffen d'Regierung op, fir méi staark Gläichheet tëschent Männer a Fraen ze promouvéieren. Mat der Tatsaach, dass haaptsächlech weiblech Beruffer zu deenen am schlëmmste Betraffenen an dëser Kris gehéiert hunn, D'Regierung muss sech och engagéiere fir d'europäesch Lountransparenzdirektiv ëmzesetzen, an zwar direkt. Mir sinn der Meenung, datt d'Mesure fir eng besser Work-Life-Balance elo séier mussen ëmgesat ginn, sou datt Fraen a Männer genuch Zäit hunn, fir d'Aarbecht sozial an d'Familljenliewen ënner een Hutt ze kréien, an dëst ouni Lounverloscht. An dësem Kontext erënnert den OGBL u seng langjäreg Revendicatioun fir eng allgemeng Reduktioun vun der Aarbechtszäit, awer freet och eng Verbesserung vum Congé aus familiäre Grënn, ewéi och d'Aféiere vun engem Recht op Deelzäitaarbecht mat Garantie, zréck op seng ursprénglech Aarbechtsplaz kënnen ze goen. Mir fuerden direkt d'Revaloriséierung vun alle de Carrièren aus dem Care-Beräich, souwuel wat d'Aarbechtsbedingunge betrëfft, wéi och d'Unerkennung vun den Ausbildungsjoren a Schafung vun neie Carrièren, an dat wat d'Bezuelung ewéi och d'Carrière ugeet. Mir recommandéieren och d'Schafung vun engem Label fir Égalité de traitement, fir d'Situatioun vun der Gläichstellung an de Betriber ze moossen a se ze verbesseren an dofir ze suergen, datt de legale Kader agehale gëtt.